azul azul fell-awen azul azul fell-akent qleɛ ass-agi daɣenni eh, nuɣal-d akken ad nesqerdec imeslayen-nneɣ n teqbaylit akkenni ad nnadi iẓuran yeffren. Acḥal i d-iffren. Ulac win ara ten-d-yafen ma d agella nekkni ur ten-nudi ara, ur nettkal ara ɛfiya. Taqbaylit, nniɣ-d yakka, tezmer i yiman-is, amḥal dagi i ilaq ad tt-nɛiwen. ilaq d nekkni, d imawlan-is, ara inadin ɣef laṣel-is, d imawlan-is ara tt-iɛawnen. Ur nettaǧǧa ara wiyaḍ ad d-ruḥen ad ɣ-inin amek ara nexdem, amek ara nesɣer, s wacu ara nesɣer, seg uzelmaḍ ɣer uyeffus, seg uyeffus ɣer uzelmaḍ, neɣ si lqaɛa ɣer igenni. D nekkni i yeẓran. sem süreden. Ihi ssagi d acu-t d acu-t d acu-t wagi ssagi ssagi win ssagi win udan yufa

ad d-jbeḍ amrar-nni. Amrar-nni atan gar ifassen-ik. Ilaq ad t-id-jebdeḍ, ilaq ad t-txedmeḍ. Akken iɣ. Ad tafeḍ iẓuran imeslayen-ik, iẓuran n teqbaylit-ik. Ihi ass-agi, wwiɣ-awen-d yiwen wawal.

akken i yettrusu ɣef wul-iw, akken i iferḥeɣ s teqbaylit belli tesɛa iẓuran. Awal-agi i wen-d-nniɣ asegzawal ferḥeɣ mliḥ mliḥ imi i t-id-xedmeɣ. Uqbel ad t-id-xedmeɣ nudaɣ nudaɣ sya u sya akken i ad waliɣ ansi d-yekka. Netta d amaynut آه، ur nessexdam ara zik am ḥala ferḥeɣ yis mliḥ mliḥ yettanṭaq d akken ilaq assegzawal uqbel ad nadiɣ walaɣ assegzawal assegzaw assegzawal ttxemmimeɣ akken assegzawal assegzaw assegzaw lḥaǧa azegzaw s lɛekkat lawan zik ad d-nuɣal ar ar tikti-agi. Ihi awal-agi naqal nniɣ-as tavidyut-agi ad d-xedmeɣ rbeɛ xemsa imeslayen akken am temezwarut yuɣal makk i ṭṭfeɣ awal-agi asegzawal i ṭṭef akk akud n tvidyut-agi.

yesɛa acarek laked imeslayen n ssexdam, imeslayen n ssexdam acḥal aya sexdamen-ten lejdud-nneɣ, imɣaren-nneɣ, timɣarin-nneɣ, sexdamen imeslayen-agi, sɛan iẓuran, sɛan acarek laked wawal-agi asegzawal, awal-agi amaynut. Ihi akken awen-d-nniɣ, awal-agi ur d-yekki ara wid i t-inudan ur d-ufin ara kan akka yesɛa iẓuran tura iẓuran-is zemren ad ẓẓan deg wakal n teqbaylit neɣ deg wakal n tmazɣa win akk d akal-nneɣ ihi bɣiɣ ad d-iniɣ asinimra akka qqaren asinimra wigi d akk yettnadin aṭas aṭas inudan

ayen ufiɣ fell-as netta i yeslemd-iyi amek a nadiɣ ɣef imesdanen-nneɣ am wakken i wen-d-nniɣ amek i nettnadi iẓuran ihi iɛawen-iyi akken i d-yessefhem acu i d iẓuran yessefhem-iyi-d amek amek ttnadin medden iẓuran imeslayen-nneɣ yerna di tutlayin-a daɣen imeslayen ttwagezmen, yella les suffixes, les préfixes, nekkni nezmer ad s-nini tazwara, taggara n wawal, daxel yella uẓar, aẓar-agi d acu-t?

ihi ami ur yettki ara. Daxel ad tafeḍ imeslayen acu yellan rg z ad yili ra mačči ara ra rg mačči argaz ra ga lakk d za. Tlata-agi isekkilen

Amek ara tẓereḍ ma d aglad d iẓuran? Tlata-agi rag zza, ur zmireḍ ad tekkseḍ yiwen, ma tekkseḍ yiwen ad iruḥ lmeɛna-nni n urgaz, ma terniḍ-d lḥaǧ nniḍen ad iruḥ lmeɛna-nni. Ihi tlata-agi imeslayen wa deffir wa, rag zza,

Ihi ama k-d-nniɣ ayagi ur yettki ara, nessexdam-it a i urgaz, ta i tmeṭṭut. Sagi daɣenni ur yettki ara, axaṭer yeqqar-d belli ma ad texxameḍ lḥaǧa, as-selmed, as-qerdec, as-ndu, sendu neqqar sendu amḥala asendu ihi twalam eh, ssayagi eh, mčči d aẓar eh, n wawal acu d-irnu nniḍen rnu degga lakud zza d wakadagi d sin-agi d iẓuran umeslay-agi ad d-yernu wawal aneggaru awal ihi wigi daɣen ahan iban ur yettekki ara deg iẓar awal-agi asegzawal. Ihi acu d-yegran? Yegra-d iruḥ anni, iruḥ sanni, iruḥ awal-nni, nerreḥ neɛrif, ur ruḥen ara, nerreḥ neɛrif, ihi yegra-d deg Gazza. deg sin-agi isekkilen, d nutni ay d iẓuran n umeslay-agi. Ma tekkseḍ yiwen deg-sen, awal-agi ad iruḥ, ma terniḍ-as-d lḥaǧa niḍen, asekkil niḍen, ad d-iffeɣ d ayen niḍen. iles-agi isekkilen ay d ul ul umeslay-agi. Nekkini tura am akken i wen-d-nniɣ lawan ilaq ad nettwali-t d isegzawalen-nneɣ. Tanemmirt tanemmirt i wid i inudan i ten-id-ixedmen.

dɣa swaswa tesseks-d yekka swaswa acu nniḍen am akka d-nniḍ ma d-nniḍ ssegzu am akka d-nniḍ kagi ssegzu ssegzu acu sefhem fait comprendre i walbaɛḍ nniḍen sefhem-as ssegzu ahan twalam nekkini skud ttnadiɣ akkenni tella lḥaǧa deg uqerruy-iw iẓuran-agi nessexdam-iten nessexdam-iten uqbel awal-agi amalmut nessexdam-iten amḥala am akken i wen-d-nniɣ timaɣrin-nneɣ tilawin-nneɣ cfiɣ akka d-yenniɣ tella lḥaǧa sidi zuyagi asidi zu asidi zi ur ẓriɣ ara tilawin neɣ irgazen ula d irgazen wid i d-ismeḥsisen ما زمرن ad d-inin acu icuban akka lḥaǧa-agi umi neqqar azegza, assegzu, tella lḥaǧa akka agi ur cfiɣ ara mliḥ. Mačči ur cfiɣ ara, mḥalla ma yali ur tessexdameḍ ara lḥaǧa-nni, tesliḍ-as kan, ur tkeččem ara mliḥ deg uqerruy-ik. Win i tt-yessexdamen ad tt-id-yemmekti mliḥ, ad iẓer acu i d lmeɛna-s. am wakken i wen-d-nniɣ ma nesɣar arrac-nneɣ ačči ad s-tiniḍ kan ilaq akka ad txedmeḍ akka, ilaq akka ad txedmeḍ akka. Ilaq ad s-tfehmeḍ ansi i d-kkan imeslayen, ad s-tfehmeḍ llsas, iẓuran, imeslayen. Ssegzu, nudaɣ daɣen i ciṭuḥ, ihi am akka wen-d-nniɣ dda laked zza d sin isekkilen ur nezmir ara ad nekkes seg umeslay-agi asegzawal. Meḥala ansi d-yekka? Ansi d-yekka? Mazal nudaɣ nudaɣ yella wanda ma as-tnadiḍ ɣur ma as-tnadiḍ tikwal ad tafeḍ lḥaǧ-nniḍen

Aziza, aha twalam dagi xdem-as ciṭuḥ amek i s-qqaren tineqquṭ amek i s-qqaren un point d'exclamation taneqquṭ taneqquṭ tewhem xaṭer yella ccek deg wawal-agi ihi rniɣ-t-id akka seg uqerru-iw akin ur yelli wanda tufiɣ am akin ur d-nniɣ aziza walaɣ segzawal n uwta lḥaǧa azegza akka d-yenna bḥal acfiɣ timeɣrin neɣ sexlant awal-agi azegza assegza lḥaǧa kagi ur ẓriɣ ara waqila mragla ur skaddebeɣ ara ma xeddment tilawin iẓeḍwa

atuɣal akken d amek ileḥḥu lfuksiyun-nnes, ttawhameɣ, ttawhameɣ, ttawhameɣ. Ur ilaq ara aɣ-reḍ leḥwayeǧ-agi, ur ilaq ara ɣer ḥedd. Xas ma d agella ur t-nexdem ara am zik, mḥala ilaq ad t-nexdem akken nniḍen, ilaq ur t-nettaǧǧa ara kan akka. Ihi asegzay-agi am akka ur d-nniɣ, icebbeḥ i Rebbi mi akken xeddment akken i iẓru-a.

ḥal wagi i t-id-ǧǧa yadɣa i tlawin i temɣarin ma yella ur cuzba iṭṭeɛ bermut ad fekk ciṭuḥ tiktiwin nniḍen akken anmci ara k tavidyutt-agi akken ad naf iẓuran taqbaylit-nneɣ d ayagi kan i nettnadi imi ad d-yernun di lɛemliḥ ihi tura ad d-uɣaleɣ ad qqaleɣ ciṭuḥ

tirti deg usegzawal. Adano kra imeslayen seg seg Muḥend twalam satellitaire par rapport ar ar tlemmast-agi. Meḥsub beɛden beɛden ɣef ɣef umeslay-agi, ɣef ssegzu-agi. Amḥala ad d-rnuɣ nekkini, samḥet-iyi ma d agla serrḥeɣ iman-iw ula d nekkini ad d-iniɣ ayen bɣiɣ. Asegzawal

asnawal neɣ alxemmar neɣ as lexicography tasnawalt alexik alexik asnawal meḥala ufiɣ belli rran amawal amawal yelha daɣen c'est un lexique asnawal-agi nezmer ad nesxdem anda nniḍen tettaɛ la science tettaɛet mliḥ yezmer ad texdem am bla asnawal meḥsub tamussni imslayen nezmer ad nexdem dans un domaine spécifique tura nekk aqli nniɣ-ten-id ad d-rnuɣ aneggaru taṣarawal taṣarawal tuṣṣara tuṣṣara umeslay zemreɣ ad d-iniɣ d tin umi qqaren la cryptographie tuffra tuṣṣra umeslay yella tuffra tuffra umeslay iwala rebbi wagi c'est la cryptographie tuṣṣra umeslay les codes secrets ihi alama kan bniɣ ad qqareɣ kan deg uqerruy-iw, ad d-rnuɣ sin imeslayen-nniḍen ibeɛden mliḥ, han ara ten-aya s aḥcic mliḥ, wagi ciṭuḥ kan, axaṭer beɛden ɣef tlemmast-agi. Agzul, ufiɣ tebɛen wagi, igzal, igz-yaza, yaza, agzul, amḥal ay yella, yella yagi. ssegzel i lalla deg mi yebɛed yebɛed ciṭuḥ ɣef assegzu yagi ssegzu asuw ssefhem gzu fhem agzul c'est un résumé ma txedmeḍ un résumé, segzu meḥsub résumé, segzu, i yella wacu icerken ciṭuḥ segzu akked agzu, résumé meḥsub ad tesfehmeḍ sous forme de résumé, amḥala mačči d mačči d yiwet lmeḥna, amḥala mi qrab n ciṭuḥ mi yecrek-t twaculin-agi. ifeṛq-iten llayagi. Ad d-rnuɣ yiwen daɣen d aḥkam-agi, tessnem tarkeldi d tigzirt. Tigzirt yella iga zza, axaṭer am wakken i wen-d-nniɣ nekkini nuda imeslayen akk yesɛan akka, ɛerḍeɣ ad nadiɣ imeslayen yesɛan iga zza akken ad waliɣ ma d akken d tidet. Ma d agla terniḍ-as asekkil i gazza-agi, yettbeddil, isem yettbeddil. Gazza, mḥala yella rray-agi. Tayagi ur yettekki ara axaṭer tseqqam-d lfemi. Gazza, mḥala yella rra. Yerna-d rray-agi, dɣa ibeddel. Mḥala ibeddel, abeddel-agi ibeddel, yuɣal d tigzirt.

yegra-d weḥd-s, yettwagzer-d. Am Ali Ɛemcic ad yegzer ciṭuḥ n uksum, ad t-yegzer, ad t-yawi weḥd-s, ad t-yefreq seg uksum nneɣ. D wagi ay d agzer. Ihi, ahat twalam tigzirt-agi, iruḥ-d kan akka weḥd-s, ur sinin ara ad d-mmeslayeɣ fell-as. Imi ay d-yewwi wawal, dɣa ahan daɣen tigzirt.

awal-agi nessexdam-it mliḥ, amḥal-a yecrek mliḥ akked ssegzu-yagi, meḥsub ssefhem-d, ssefhem-d lḥaǧa, ihi awal-agi ferḥeɣ mliḥ imi t-ufiɣ, nessexdam-it, amḥal-a yecrek akked wawal aqdim, awal d aqdim yeffren, amḥal-a d amaynut, ihi awal-agi asegzawal d tidet wid i t-inudan ufan-t, ufan-t akken ilaq. ur d-wwin ara akken akka ufan-t yesɛa yesɛa iẓuran-is di teqbaylit neɣ di tmazɣa s umata. Awal-agi d acu-t? D winna umi neqqar lukan ur t-id-yenna kan weḥd-s akka gini, ur s-teqqareḍ ara icrik akked akked asegzawal neɣ segzu neɣ ahan awal-agi segzu ur nessin ara, segzu neɣ agzu ur nessin ara.

gzem ad tgezzem yella ciṭuḥ nna-yagi amḥala yecrek yecrek mliḥ akked akked gzu-yagi neɣ segzu ad tesfehmeḍ lḥaǧa tu vas interpréter lḥaǧa tagezzant awal-agi lukan awent-d-fkan awent-d-inin uḥas akka d acu-t ansi d-yekka ulac

yessetma-s luɣat nniḍen i icerken akk di tmaziɣt. Ama kan sṭeqqut awal ussan-agi, acu-t amek kan tamaziɣt amek i d luɣa. D tidet, tamaziɣt amek i d luɣa amḥala d tayemmat tutlayin, d tayemmat teqbaylit, tcawit, tergit.

ihi akka ara kfuɣ tasfift-agi n wass-agi nniɣ-d ayen i d-nniɣ aṭas n leḥwayeǧ i bɣiɣ ad d-rnuɣ ameḥla ass-agi asurif-agi waqila newweḍ ar iswi-nneɣ tagezzɛant.